Эфирта ҫӗнӗ хыпарсен чӑвашла кӑларӑмӗ студире Алена Алексеева. Сывлӑх сунатӑп сире. Пирӗн паянхи кӑларӑмра. Шантарнине уйӑх ытла кӗтеҫҫӗ. Ҫӗрпӳре ҫирӗме яхӑн ҫуртра паян кун та ӑшӑсӑр пурӑнаҫҫӗ. Пӳлмесем туллирех, тупӑш ытларах. Республика хресченӗсем ӗҫ-хӗле пӗтӗмлетрӗҫ, ҫытӑрушӑллисене чысларӗҫ. Пӗрле е уйрӑм. Чӑваш орфографинчи тавлашуллӑ ыйтусенче депутатсемпе ӑсчахсем, вӗрентекенсемпе ҫыравҫӑсем пӗр чӗлхе шырарӗҫ. Унӑн ӗҫӗсем хирӗҫ ҫула яхӑн район хаҫатне илемлетнӗ. Сентябрьринче «Кранит Прокопьев» фотокорреспондента халалласа асӑну хӑми уҫнӑ. Кӑҫал ӗнтӗ юр та ҫуса кӑтартрӗ, анчах та хӑш-пӗр ҫӗрте халӗ те ӑшӑсӑр пурӑнаҫҫӗ. Ҫӗмӗрлери йывӑр лару-тӑру пирки эпир каласа кӑтартнӑччӗ. Ҫавӑн пекех Ҫӗрпӳре пурӑнакансем те шӑнаҫҫӗ. Хулара нумай хваттерлӗ ҫирӗм икӗ ҫурта ҫаплах ӑшӑ ҫитмен. Сӑлтавне пирӗн корреспондент Леонид Петров тӗпчерӗ. Каҫ кӳлӗм юбилейнӑй урамри ҫуртсен чӳречисенче ҫутӑ ҫуннине сайра хутра куратӑн. Чи лайӑх хваттер пушӑ лартӑн туйӑнать е хуҫисем халь те ӗҫре тейӗн. Анчах та ку апла мар. Ӑшӑ паманнипе кунта пурӑнакансенчен ытларахӑшӗ ӑҫта килнӗ ҫавӑнта куҫса кайнӑ. Юлнисем вара ал айӗнче мӗн пуррипе пӳлӗмсене ӑшӑтаҫҫӗ. Халь ӗнтӗ ланӑ светпа печкӑсем ҫутса усӑ курма пултарнӑ ҫын ҫыннисем. Ӗнтӗ Подъездный дом, питӗ нумай жительсем, утмӑл сакӑр квартир. Унта ватти-вӗтти те, инваличӗ те, пӗчӗк ачаллӑ ҫынсем те пур. Питӗ йывӑр, конечно, паянхи куна.
Укҫа перекетлес тесе кӑҫал ҫуркунне ку ҫуртсене харпӑр хӑй хутса ӑшӑтмалла тума йышӑннӑ. Ҫакна пурнӑҫлама хула администрацийӗ газовые технологии пӗрлешӗве шанса панӑ. Килӗшӳ тӑрӑх ӗҫсене ҫурма уйӑхӗн ҫирӗм пиллӗкмӗшӗнче вӗҫлемелле пулнӑ. Калас килет, что подрядчик питӗ ултавлӑ ҫын лекрӗ пире. Пӗтӗм укҫисене пуҫтарса панӑ май июнь уйӑхӗсенче ун чухне типӗ, ӑшӑ, ҫутӑ, лайӑх пулса. Подряд организацийӗ шалти ӗҫсене хӑвӑртрах вӗҫлессе шанса хваттер хуҫисем кухньӑсене те пушатнӑ. Ҫавна май халӗ апат пӗҫерме те май ҫук. Ҫӗрлехи минус градуссем пулнӑ чухне уҫӑ кунта пурӑнма май килмерӗ. Вара эпир полностью ачасемпе, хамӑн пысӑк семьепа куҫса кайса хамӑра атте-аннесем квартирне, ладно, вӗсем инҫе мар, пурӑнаҫҫӗ кунта. Потому что шкул ачисемпе, вун уйӑхри пӗчӗк ачапа пурӑнма ҫакӑнта нимле майпа тӑма килмест. Квартиринче сивӗ, кӗр сывӑртма каҫхине тоже сивӗ. Вырӑнӗсем, япаласем сивӗ, нӳрӗ, плесень, питӗ сивӗ. Пурӑнма килмест ҫакӑнта. Чирлесе те карӑмӑр, ачапа больничнӑйпе те ларса пӑхрӑмӑр.
Юбилейнӑй урамӗнчи вун виҫҫӗмӗш ҫуртӑн паталавне анса пӑхсассӑн хальлӗхе хӑҫан ӑшӑ парасси пирки калаҫма вӑй те ҫук. Тепӗр тесен, Кунти, подвалти пӳлӗмсенче пӗртен самай ӑшӑрах. Куйбышев урамӗнче те лару-тӑру савӑнӑҫлах мар. Унти ӗҫсене вара Альянс комфорт организаци пурнӑҫлать. Ольга Ильина каланӑ тӑрӑх, электричество кӑмакисемпе усӑ курнӑран эрнере пин тенкӗ ытла тӑкакланать. Ҫынсене хальлӗхе вырӑнти ертӳҫӗсем тимлӗх уйӑрни кӑна хавхалантарать. Уйрӑмах район администраци пуҫлӑхӗ Сергей Артамонов ҫине тӑнипе лав вырӑнтан хускалчӗ теҫҫӗ инкеке лекнисем. Пирӗн индеглава администрацисем все равно пире пулӑшаҫҫӗ, пытаются пире понять. Анчах та печкӑсемпе, бесплатный баньӑсемпе из этой ситуации нимӗнле те унта тухаймастӑн. Лару-тӑрӑва уҫӑмлатас тесе эпир чи малтанах район ертӳҫисемпе ҫыхӑнтӑмӑр. Ҫӗр процент пурте пурӑнакансем пурте ал пусмасан, хотя бы пӗр ҫынни ал пусмасан индивидуальнӑй ҫине, топлений ҫине куҫараймастӑн. Паянхи кун чӑнах та пӑртак каярах юлса пырать графикрен. Мӗншӗн тесен кил-ҫуртра, если пӗр ҫын килте пулмасан ҫак вӑхӑтра, уже ҫав худа ӑшӑ пама ҫук. Графикпе шутласан эпир шутланӑ тӑрӑх, если пурте килте пулсан халӑх пӗрле пӗрне-пӗри пулӑшса дружно пуҫтарӑнсан вуннӑмӗш ноябрь валли ӑша ярса пӗтермелле. Если пӗрне-пӗре ура хурса пырсан вара тата татӑлса кайма пултарать. Пока ҫынсем пӑртак сивӗрех, пӑртак кӑштах пулӑшас тесен те пӗр ҫак пилӗкҫӗр килтен ҫӗр аллӑ ытларах электрический печкӑсем Валя Щабана кашнине патӑраххисене ӗнтӗ камӑн ачасем пур, камӑн йывӑрлӑхсем пур пурнӑҫра ачасене. Ӑнлана пумпа ӑшӑтсах каймастӑн квартира, ну пратак тытса тӑрать. Чӑваш Ен кӑларӑм валли Леонид Петров, Владимир Сергеев.
Паян ял хуҫалӑхӗнче тата апат-ҫимӗҫ тирпейлекен промышленноҫра ӗҫлекенсен кунне паллӑ турӗҫ. Уява республикӑра яланхи пекех кӗрхи ӗҫсене вӗҫлесен йӗркелеҫҫӗ. Хресченсем оперӑпа балет театрне пуҫтарӑнчӗҫ, ӗҫ-хӗле пӗтӗмлетрӗҫ, чи пултаруллисене чысларӗҫ.
Уява килнисене республикӑри предприятисем хӑйсен продукцийӗпе паллаштарчӗҫ. Паха сӗт-ҫу, аш-какай, кӑлпасси, пахчаҫимӗҫ, туянма та, тутанса пӑхма та май пулчӗ. Урӑх ҫӗршыври апат-ҫимӗҫе Раҫҫее кӗртме чарни ял хуҫалӑх организацийӗсене аталанма ҫӗнӗ вӑйпа ӗҫлеме хистет. Хамӑр регионта ҫеҫ мар, ытти тӑрӑхсенче суту-илӳ тума ҫул уҫать. Ку санкцисем пире малтанах хӑратнӑ ВТО пулать тесе, ҫавӑнпа сельхозтоваропроизводительсем ун чухнех Ку вопрос патне хатӗрленнӗ нумайӑшӗ импортнӑ техникӑсем илсе себестоимость чакарса продукци туса хамӑр республикӑна эпир хамӑр тӑрантарма ҫителӗклӗ хатӗр. Эмбарго в районе совокупной верги продукции, сельхозпродукции, тем более, тем более кунта животное продукции питӗ хакланса карӗ, животное воспа ӗҫлеме выгодно, пурин та витесем тумалла, ӗҫлемелле тесе шутлатпӑр. Кӑҫалхи ҫул ҫӗр ӗҫченӗшӗн ӑнӑҫлӑ иртрӗ. Ял хуҫалӑх министрӗ Сергей Палов каланӑ тӑрӑх, тухӑҫа йӑлтах пуҫтарса кӗртнӗ. Тӑкаксем пулманпа пӗрех. Кӑнтӑр районӗсем ҫеҫ типӗ ҫанталӑка пула мӗн палӑртнине пурнӑҫлайман. Ҫӗр улми тухӑҫӗ те иртнӗ ҫултипе танлаштарсан пилӗк процент сахалрах. Ҫакӑ унӑн лаптӑкӗсене чакарнипе тата хакӗ йӳнелнипе ҫыхӑннӑ. Пӗлтӗрхипе танлаштарсан эпир вунӑ пин тонна ытларах тырӑ туса илтӗмӗр. Пӗтӗмӗшле вӑтӑр икӗ пин тонна патнелле пулать. Кӑтартусем пур енӗпе те пысӑк пирӗн. Ҫавӑнпа та пӗтӗмӗшле каласан ял хуҫалӑх ҫулӗ ӑнӑҫлӑ пулчӗ тесе каламалла, шанатпӑр тата малалла та ҫакӑн пек тухӑҫсем пуласса. Аграрисене уяв ячӗпе республика Пуҫлӑхӗ Михаил Игнатьев саламларӗ. Туса илнӗ продукци ҫинчен ытларах пӗлтерме тӗрлӗ лавккана ӑсатма сӗнчӗ. Паха апат-ҫимӗҫ хатӗрлесен ӑна вырнаҫтарассипе йывӑрлӑхсем пулмалла мар. Ҫавӑн пекех пысӑк ҫитӗнӳ тунӑ трактористсене, дояркӑсене, ытти ҫӗр ӗҫченӗсене хисеп хучӗсемпе, хаклӑ парнесемпе чысларӗ. Ҫӗрпӳ районӗнче пурӑнакан Изосим Романов вӑтӑр ҫул механизаторта тӑрӑшать. Вӑл халӗ ял хуҫалӑхӗн тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ. Юр кайса пӗссессӗн ҫӑвӗпех уйра. Малтан ҫӗрне хатӗрлетпӗр, каня тырне акӑппӑр, тыр пулса ӳссе тырне выратпӑр, тырне вырса пӗтерсен ҫӗрне тепӗр ҫул валли хатӗрлетпӗр, кӗрхи тырсем акӑппӑр. Ҫав ӗҫрен тунӑ ӗҫре хутшӑнатӑп. Ӗҫе тивӗҫлӗ хаклаҫҫӗ пулсан малаллахи тӗллевсем тата та пысӑк. Халӗ хуҫалӑхсем тупӑш шутлаҫҫӗ, ҫур аки валли вӑй пухаҫҫӗ. Чӑваш Ен кӑларӑм валли аксанна Баскакова, Павел Витков. Пӗрле уйрӑм е дефиспа. Орфографи правилисем пирки чӑваш чӗлхеҫисен халӗ хӗрӳ тавлашу пырать. Чӑваш наци конгресӗн ваттисен канашӗ икӗ сӑмахран тӑракан ӑнлавсене уйрӑм ҫырмалли йӗркене пӑрахӑҫлама ыйтса патшалӑх канашне ҫыру янӑ. Депутатсем ӑсчахсене, вӗрентекенсене, ҫыравҫӑсене ҫавра сӗтел тавра пухрӗҫ. Вӗсен сӗнӗвӗсене манӑн ӗҫтеш Екатерина Фомина та итлерӗ.
Сӑмахсене пӗрле е уйрӑм ҫырас тӗлӗшпе чӗлхеҫӗсем ҫирӗм ҫул каяллах пӗр шухӑшлӑ пулайман. Ун чухне патшалӑх канашӗ чӑваш орфографипе пунктуацин ҫӗнӗ йӗркисене ҫирӗплетнӗ. Унччен пӗрле ҫырнӑ хӑш-пӗр сӑмах майлашӑвне уйрӑм ҫырма йышӑннӑ. Шкул тӑхӑрӑмлӑн шкулта пӗтернӗ, малтанхи орфографипе вӗреннӗ. Университетра вӗреннӗ чухне ҫӗнӗ орфографипе ҫырӑнса пурӑннӑ. Паян кивӗ орфографи пек выбросчӗ. Ман унта тунтикун, ларикун вӗсем уйрӑм. То есть пӗрле, уйрӑм мар, пӗрле. Унччен мӗнле малтан пулнӑ ҫам пекех. Ҫавӑнпа ку паянхи кун чӑнах та вӑл питӗ кӑткӑс проблема. Ку ыйтӑва культура министерстви халӑхпа пӗрле сӳтсе явма сӗнет. Ҫав шутра республика тулашӗнчи чӑвашсен наципе культура пӗрлешӗвӗсемпе те. Специалистсем палӑртнӑ тӑрӑх, орфографире пӗрлӗх ҫукки массӑллӑ информаци хатӗрӗсен ӗҫне те, шкулсенче чӑваш чӗлхипе литература вӗрентессине те йывӑрлатать. Кунта Владимир каларӗ-ха ӗнтӗ, пӗтӗм халӑхпа сӳтсе явмалла орфографине тесе. Ман шутпа, пӗтӗм халӑхпа сӳтсе явиччен экспертсен хӑйсен хӑйсен хушшинче калаҫса татӑлмалла. Халӑха пӑтратса яма хӑвӑрт пулать. Пур чӗлхере те хӑйӗн законӗсем пур. Ҫак саккунпа килӗшӳллӗн экспертсен хӑйсен шухӑшне каламалла чи малтан. Чӑваш орфографийӗн малтанхи йӗркисене тавӑрма ыйтакансем чӗлхе чухӑнланса юлнине, пӑрӑнлава пӗлтерекен сӑмахсене уйрӑм ҫырма пуҫлани килӗшӳсӗр пулнине палӑртаҫҫӗ. Ҫӗрпӳрт это уйрӑм ҫырса куҫарса пынӑ тӗрлем. Куҫараятӑр. Туха куҫарать.
Ҫӗрпӳрт. Ҫӗрпӳрт, эсир мӗн пирки калани пӗлетӗп. Ҫӗрпӳрт 100 домов текех тесе каласшӑнсыз. Анчах та чӑваш... А может быть, Чӑваш чӗлхинчи аналитик, аналитикӑлла конструкцинче Ҫӗрпӳ тесе нихҫан та калаҫ нумай ҫуртлӑ ял тесе калаҫҫӗ. Тата ытла урӑхла конструкци пулать. Ҫӗрпӳ 100 домов текенни пирӗн патра ҫук вӑл. Ҫӗрпӳ уйрӑлманлӑхне ҫавна яткан тӑвӑр. Куҫмаҫҫӗ? Куҫмаҫҫӗ.
Гуманитари ӑслӑлӑхӗсен институтӗнче ӗҫлекенсен шучӗпе орфографи правилисене ялан улӑштарса тӑни чӗлхерен пистерет. Тавлашу ҫуратнӑ сӑмахсен йышӗ пысӑках мар. Ҫакна шута илсе ятарлӑ тӗпчевсем ирттерсе чӑваш чӗлхин орфографи словарӗ, кӗнекере ҫӑлтӑрпа панӑ сӑмахсенчен хӑш варианчӗ пӗрле уйрӑм дефиспа ӑнӑҫлӑрах пулса тухнӑ, хӑшне халӑх йышӑннӑ, ҫавсене шута илсе уйрӑм справочник хатӗрлемелле. Вӑл калӑпӑшӗпе пысӑках пулмӗ тесе шутлатпӑр. Тавлаштаракан правило тулашӗнче Тӑракан сӑмахсен тулли кӑтартмӑшне тумалла. Ҫак ӗҫе пурне те явӑҫтармалла. Ӗлӗкхи орфографипе йытпӑрҫи сӑмаха пӗрле ҫырнӑ. Ӗлӗкхи орфографипех мулкач хӑлхи, ландыш вӑл, кам пӗлмест, ӑна уйрӑм ҫырнӑ. Халь мӗнле вара кивӗ орфографие таврӑнас пулсан, малтан уйрӑм ҫынна мулкач хӑлхи сӑмаха та пӗрле ҫырма пуҫлатпӑр-и? Ҫавӑнпа хальхи вӑхӑтра орфографи ҫинчен ҫав тери нумай халӑха пуҫтарса, пӗрмай ҫавӑн ҫинчен калаҫни килӗшӳллех мар пуль. Мӗншӗн тесен хальхи вӑхӑтра пирӗн чӑваш чӗлхипе ҫыхӑннӑ ыйтусем питӗ нумай.
Ҫивӗч ыйтусен йышӗнче ачасене чӑвашла вӗрентесси. Кӑҫалхи вӗренӳ ҫулӗнче хӑш-пӗр шкулта пиллӗкмӗш тӑххӑрмӗш классенче чӑваш чӗлхи сехечӗсене чакарнӑ. Ҫакна ачасем эрнере пилӗк кун вӗренме пуҫланипе ҫыхӑнтараҫҫӗ. Чӑваш чӗлхине вӗрентес меслетсене лайӑхлатмалли те куҫкӗрет, уйрӑмах хула шкулӗсенче. Орфографи правилисене улшӑнусем кӗртессипе ачасене пӗлӳ парасси пӗр-пӗринпе тачӑ ҫыхӑннӑ. Ҫавӑнпа та татӑклӑ йышӑну тӑвиччен пӗрле ларса сӳтсе явмаллах, Ҫитес вӑхӑтра ку ыйтупа наукӑпа ӑслӑлӑх конференцине пухӑнма калаҫса татӑлчӗҫ Чӑваш Ен кӑларӑм валли Екатерина Фомина, Виктор Степанов.
Республикӑри истори палӑкӗсен картти тепӗр вырӑнпа пуянланчӗ. Ҫак кунсенче Комсомольски районӗнчи Тӑманлӑ Выҫлире аваллӑха аса илтерекен ҫул вырнаҫтарчӗҫ.
Ӑсчахсем тӗпченӗ тӑрӑх, хальхи Тӑманлӑ Выҫли ялӗ вырӑнӗнче пирӗнйӑхсем, сӑвар-пӑлхарсем пурӑннӑ. Ылтӑн Урта вӑхӑтӗнче вӗсем кунтан пӑрахса кайнӑ, каялла вун-улттӑмӗш-вунҫиччӗмӗш ӗмӗрсенче таврӑннӑ. Хулаш вырӑнӗнчен те пӗр ҫырама мӗнле пуҫларӑмӑр, ҫакӑнта виҫ-тӑватӑ пилӗк ҫул каялла Самар тӑрӑхӗнче, Чӗмпӗр тӑрӑхӗнчи машинӑсемпе килсе питӗ нумай копательсем чавса пӗтерчӗҫ. Ҫавӑн хыҫҫӑн вара эпир Кунта хӗвелсене чӗнсе илсе вӗсен шайӗпе хутсем ҫырса минса археологические раскопкӑсем турӑмӑр. Ун ҫине вӗсем нумай ӗлӗкхи авалхи ун виҫҫӗмӗш унтаттӑмӗшхи ӗмӗрхи явалсене тупрӗҫ. Ҫапла ӗнтӗ эпир вара шутларӑмӑр та хамӑр ялта ҫавӑн пек пуянлӑхлӑ пулнӑ пирӗн халӑхсем пулнӑ. Ҫав шая малалла ҫӳлелле хӑпартас тесе эпир ҫак йӑла йӗркене кӗртсе ҫав чул палӑкӗсене лартса ҫавӑн пек мӗн тав Саплӑ ӗҫ турӑмӑр.
Палӑксене уҫма Сӑвар фонд хастарӗсем ял ҫыннисем пуҫтарӑнчӗҫ. Ватӑсенчен пил илсе сӑваплӑ вырӑнсене упрама, ҫитӗнекен ӑрӑва ялӑн мӗн авалтан килекен историне вӗрентсе пыма сӑмах пачӗҫ. Археологсем ҫак тӑрӑхра сӗм-авал ҫынсем пурӑннине, ӗнентерекен паха япаласем тупнине палӑртрӗҫ. Пӗчӗк крепость. Ҫак вырӑнта эппин ҫынсем пурӑннӑ ҫак вӑхӑтрах. Ӑна Палӑртакан япаласем тупӑнчӗҫ. Вӑл тӑм чӳлмек катӑкӗсем, тӗкӗр, металл, металлран тунӑ тӗкӗр тата укҫасем тупӑнчӗҫ. Укҫасем ҫав вун виҫҫӗмӗш, вун таттӑмӗшӗмӗрти. Кулаш ячӗ ирӗксар шутласа тупнӑскер мар иккен. Ку тӑрӑхра ҫирӗксар шывӗ юхса выртать. Ватӑсем те ҫак тӑрӑх илемлӗ, ирӗклӗ вырӑн пулнине, несӗлӗсем ӑна ирӗксар тесе каланине астӑваҫҫӗ. Ҫак вырӑна археологи палӑкӗ тесе йышӑнни питӗ пӗлтерӗшлӗ, палӑртрӗҫ пуҫтарӑннисем. Ҫак ирӗк сар хулашне пурте пӗлсен, хамӑр пӗлсен, хамӑр камикне пӗлсен ял-йыш аталанма, ку пирӗн ял-йышшӑн кӑна мар, пӗтӗм республикӑшӑн паллӑ вырӑн пулса тӑчӗ ӗнтӗ. Сӑваплӑ вырӑна чӑвашсен ниме мелӗпе йӗркеленӗ. Ҫак ӗҫре уйрӑмах хастар пулнисене мухтав паллипе чысларӗҫ Чӑваш Ен кӑларӑм валли Алиса Александрова, Сергей Мышев. хамӑр шухӑшласа Халӑх пӗрлӗхӗн кунӗ умӗн паян Правительство ҫуртӗнче наградӑсем пачӗҫ. Тав сӑмахӗсене Раҫҫей спорт ҫӗршывӗ форума йӗркелекенсем тивӗҫрӗҫ. Ку пулӑм республикӑра нумайлӑха асра юлӗ. Ӑна пула Чӑваш Ен пирки ҫӗршывра тата тӗнчере пӗлчӗҫ, терӗ Михаил Игнатьев. Ҫавӑн пекех вӑл форум вӑхӑтӗнчи мероприятисем пурте ҫӳллӗ шайра иртнине палӑртрӗ. Хисеп хучӗсене республика Пуҫлӑхӗн пресс-секретарӗ Михаил Вансяцкий, Чӑваш Ен Пуҫлӑхӗн администрацийӗн ертӳҫин ҫумӗсем тивӗҫрӗҫ, министрсене алла ҫыхмалли сехетсемпе тата тавҫӑрӑвӗсемпе чысларӗҫ. Унсӑр пуҫне предприятисене, хӑна ҫурчӗсене, ресторансене, спорт федерацисене массӑллӑ информаци хатӗрӗсене палӑртрӗҫ. Тав сӑмахне тивӗҫнисем хушшинче пирӗн телерадиокомпани те пулчӗ. Вӑл районти паллӑ пулӑмсене историре хӑварас тесе тӑрӑшнӑ. Сӗнтӗрвӑррисем Кранит Прокопьев фотокорреспондент ҫуралнӑранпа сакӑр вунӑ ҫул ҫитнине паллӑ турӗҫ, асӑну хӑми уҫрӗҫ. Кронит Прокопьева районта ватти те вӗтти те пӗлнӗ, хисепленӗ. Вӑл хӗрӗх ҫула яхӑн Ленин ялавӗ халӗ пирӗн сӑмах ятпа тухакан район хаҫатӗнче фотокорреспондентра вӑй хунӑ. Вун пӗр ҫул каялла йывӑр чире пула ҫӗре кӗнӗ. Ҫак ҫуртра паян унӑн мӑшӑрӗ пӗчченех пурӑнать. Ывӑлӗсем Ҫӗнӗ Шупашкарта тата Питӗрте тӗпленнӗ. Асӑну хӑмине Раҫҫей пенсионерӗсен Чӑваш Енри уйрӑмӗ йӗркелекен аслӑ ӑрӑва чыста мухтав уйӑхлӑх вӑхӑтӗнче хаваслӑ лару-тӑрура уҫнӑ. Гранит Прокопьевич фотографийӗ тӑрӑх пирӗн историе пӑхма пулать. Вӑл питӗ нумай тӑрӑшнӑ, питӗ нумай фотографисене тунӑ. Район историне пӗлме пулать тесшӗн-и? Район историйӗн пӗлме пулать. Музей валли те питӗ нумай фотографисем юлнӑ. Кронид Прокопьев Раҫҫей журналисчӗсен союзӗнче тӑнӑ. Вӑл нихӑҫан та чапшӑн ӗҫлемен, тӑван Сӗнтӗрвӑрри районӗшӗн ҫуннӑ. Ҫамрӑксене ҫуралса ӳснӗ тӑрӑха юратма, ҫынсене хисеплеме вӗрентнӗ. Кронид Прокопьевич вӑл юратнӑ хулана та, района та, республикӑна та Вот ҫампа эп шутлав вӑл патриот-и, республика патриочӗ вӑл, хула патриочӗ, район патриочӗ. Эп ӑна шутлатӑп, ман учитель вӑл.
Фотокорреспондент ҫуралнӑранпа сакӑр вунӑ ҫул ҫитнине халалласа Владимир Максимов ҫак баннера хатӗрленӗ. Ӑна Кронит Прокопьевӑн фотоӳкерчӗкӗсенчен пухнӑ. Район кун-ҫулне хаҫатра ҫутатса тӑнӑ ӑста хӑйӗн ӗҫне чун ыйтнипе пурнӑҫланине калаҫҫӗ унӑн вӗренекенӗсем. Кронит Прокопьевич хӑйӗн ҫурчӗ умӗнче пӗчӗк парк туса йывӑҫсем лартса ӳстернӗ. Кунтах вӑл музей тума ӗмӗтленнӗ пулнӑ, анчах та ӗлкӗреймен. Тен, малашне унӑн ӗмӗтне пурнӑҫа кӗртекен те тупӑнӗ, Чӑваш Ен кӑларӑм валли Алексей Енейкин, Александр Яковлев.
Ҫакӑнпа кӑларӑма вӗҫлетпӗр, канмалли кунсене аван ирттерӗр.
Ҫанталӑкпа паллаштаратпӑр, тӗп спонсорӗ Фанна Фати атӑ-пушмак фабрики. Фана Фати в моде при любой погоде. Новая коллекция обуви Фана Фати уже в продаже. Фана Фати. Гарантия качества на деле, а не на словах.
Чӑваш гидрометцентртан пӗлтернӗ тӑрӑх ҫитес талӑкра республикӑра пӗлӗтлӗ хушӑран уяр ҫанталӑк пулать. Вырӑн-вырӑнпа ҫумӑр, йӗпе юр ҫукалать. Ҫил кӑнтӑр хӗвеланӑ ҫинчен ҫеккунтра